Minto mwanyagete inge abagusii ba minto ase mwabeta, naende nengaki ende engiya togosemania na koinyorania na gotebererania, na korenda ching'igekero ne chingako chia mwanyagete inge, ng'ai tokorwa, ng'ai togochia, ng'aki twamenyete, ng'aki tomenyete, ng'aki toganetie komenya ase omoroberio oyo bwe Enogo TV, Minto mwanyagete inge amang'ana agotoikera namange amabori mokoboria namange, ko nabo tokonya koyaerera ng'ora ng'ora ase ogotebani ng'ora ng'ora ng'a erinde toigwane ase okorenda oboroso ne chingako nokoigekwa kwegesaku kia mwanyagete inge omogusii. Aa namange abeire Na abanto ngosira bare, abanto ngotindekwa bare, kera egento nkegenderete gokorekana buna gegokorekana. Ko, amang'ana nare y'obogusii atabwenereti kwaigwa, eh, abanyagetumba aba abake ase emeyega y'amabe, gose ase emeyega y'ebirero, mwachakire goturutumba ekegusii motari gokebeka boronge ekero mokonoga gosiaria, buna bono egento nkere gekorokwa amate. Amate, omonyagetumba oteba ng'a. Motwere mate ense, motwere mate ense gochia ase gete. Enchera agokebeka, abagaaka abakoro nabo bakoimoka bagende gochia nyomba ekiagera bachie korusia obogundo bache nabarabwo korwa chinsobo. Korusia obogundo nogoteba ng'a aganchara nkari babwate onye bacha kabwenerete korusigwo, okwo nakwo bare gochia batwera mate ense. Batwera mate ense, yaani akandagera gete karosigwa, abagaaka aba baruserie obogundo, baruserie enchara eria bache nero korusa obo iga ase bare. Lakini bono enchera abanyagetumbe ba bono onye kerogo bagokebeka, igo bagokebeka buna oria ogochia kebara. Binto ebi mbibwekaini, ekero ogotebia abanto igoro ya kebara, bionsi mbibwate amate. Ekero ogotebia abanto igoro ya kebara obwate na gatumate, gotumate, genda gotumate igo gotumate nkebara, gotwera amate nse naganchara okorusia obogundo bw'enchara bionsi amate nakorete ki? naroo. Igo ekero torarigetie Tiga amang'ana aya asoka boronge, naende igo ngokwana ase engencho kera ase ngochia inkoyo na imotwere amate ense gochia yaaya. Kebeke buya, gose beka kebara. Bagaka mogende kebara gochia aria, bagenda mogende kebara gochia aria. Tobatebia intwe na gende motwere amate ense gochia aria. Gotwera amate ense rirorio ekero okobatebia na gende monyore akandagera karusie Inye aganchara mwacha nakwo korwa seino, na ekegusii bare goteba na korusia obogundo mwacha nabwo, genda motuere mate ense, nkorengereria mwanyigure ensemo eyio. Korende naende omogaka nabo aragotebe na yao choche ngotuere mate. Aya namate amao, aya nayogosesenigwa. Igo agoteba na yao choche ngoseseni. Aya naro timokorabeka bobe ekero toikaransete ebikaro bia emeyega y'ebirero, gose abanyanyangi, kwanyora na bono twaturutumbire abagaaka mbari komanya ase bagochia, mbamaeti gose ngotumate gose ngotwera amate nse. Aya, minto naende, amang'ana ande nonya nabarandi baito nkoba nkobasaba ande iga, Ekero togokwanera igoro y'obomenyi bw'omokoro omogusii, culture, culture nje arenge bibe, nonya nom nonya Yeso iga amenyete ime ya culture y'Abayahudi. Oise gosoma John, John, John two verse one to eleven. Ase ebuku John 2 verse 1 to 11, aria nonyore Yeso ekero arenge in a cultural form, akagenda omoyega bw'enyangi, akanyora buna ebinto biria bare gokora biakeire, Ekero Anania nayakeire namanyete nomoyega bw'engencho buna eyio, igo ore kogania kamaru gake igo buna bono emeyega y'ekegusii ekogania amaru, na Yeso anyorete na abanto aa mbaganetie amaru erinde omoyega omanye koera boronge. Yeso akabaroseria Amaru. Soma John 2 verse 1 to 11. That is culture. Chiri nechinchera nechingako chiobomenyi bwabo. Naende igo Yeso tare koba tabakorera buna obogesaku bwabo obomenyi bwabo bwarenge in their culture form. Igo barande baminto culture teri mbe. Culture negento ekeronge. culture na obomenyi bw'abanto, na Yeso namenyete ase ase obomenyi bwabo mono sana ekero arenge ase nonye ne chinkwana, nonye na enchera are korigia aba ababwa ababwati baye bari aba abaso abari bare komobwatesia, iga abarigetie ase eng'encho ya cultural format, ekagera akababeka amo buna ekeyahudi kiaganete. Igo naintwe tiga tokore ebinto buna ekegusii gekogania. Minto mwanyagetinga. Egento nkere mwebire motari gokora naende nabo nabo gego gego nabo gegoonchora obomenyi bwaito. Ekero abanto naki obo naki tombwenerete komanyera buna enyomo negento kebwenerete gosikwa. Ekero togokwanera chiombe chiarurwe, ekero chiombe chirure gocha omochie, nebwenerete naende moinyore na. Abana bagokina abaigwa bagotoka omochie oyo, goika bairane iga ase obong'ina, nyokorome o nyokorome, kwoyia eyomosuto eyomosuto, na eng'ombe omomura omone nomoigwa. Maete baigwa mbare korotera ng'ina rome, chiombe chiaye chiirwe gose kende. Igo bare koigwera bareta amang'ana. Eh, bono giachire, nyinarume are komoa eeri gose gose eyaberi ogenda nero. Ekero achiire nero, inkonyora yarenge echinde. Eye yarenge enchera y'okoinora. Okwainora, enchera yarenge enchera y'okoinora egesaku ki'omoigwa, igo yarenge enchera y'ogocha, yaani economic base, enchera y'okomotatera achake nere obogima. Nonya nengoko onde arengeo, engoko onde arengeo are koegwa. Omoisia oegwa agatuoni, lakini oyonde ogakora omoswa ekero aikire sobo. Enyaroka yaegwa omoswa. Engoko eye igo yarenge kogenda ya, yatigwa, yabeka amagena, yacha bumba, yaenora omonto. Eng'ombe eria kware koegwa, nigo kware konyerenda. Ekero kwanyerendire eye y'omosuto, Kwaenana ekero emori yatoka, kwaenana abagokorwa nyuma, kera oyomo onyore eng'ombe eye yaruete bong'ina rume. Eyio nero yare korokwa ey'omosuto. Mbarenge moinyorete egento eki naende mokogekora. Ase eng'encho mwasaririe dowry. Nenywomo, bono binto buna ebi mbiri kororekana neyio yaonchoire ching'encho chi'ogotatera obosegi bw'abana baito. Bono bana mbari gosegwa buya ekiagera amasikani aria arenge korwa ase nyokobiara, obe not nyokobiara, nyokorome, amasikani aria korwa ase nyokorome agocha gocha omochie one ase eng'encho y'oboiri bwe chiombe. Nokobwatania oko okware korenda chingako, eh, ekware korenda chingako chi'obomenyi bwaito, erinde amasikani anya kobao, amatuko anya kogenderera, abanto batoka, bacha bumba, baenorwa, umm, baminto. Amang'ana togokwana namange, korende nkoreng'eria ng'a nekio mwanyigure. Igo nere buya ekero omwana omoigwa akoegwa ey'omosuto. Ebinto ebi okoenana igo biare korenda chimpago chi'omogusii. Ebinto ebi'okoenana ebiare korenda amakorwa, erinde chitang'uchi egete nchiche chibe ororo ase omochie. Eyende egotochanda ney'amaikora. Amaikora, embori y'amaikora nembori Yare korwa sobo abamura, iga ase omosubati omwabo anyuomire, yagenda ase abako komosibora. Chimbori nchirang'e chirane mara kane gose mara gatato, echi tomanyete chiare korwa boko, chiare gochia boko, chiarwa boko. Lakini embori eye togokwanera eye ya Maikora neri okonyora na mosubati omino omogaka oye osirire okure. Mosubati oyo tagocha motaramoa mbori aeba aaria emosibore. Emosibore naria arache amatanga naende onde nasire agaka onye embori eye ya Maikora mwanya konyeaba ko goching'umbu eria tagocha. Tagotacha iga agwo, ee, oyio nomogiro, naende mbobe. Atache namakong'u aria abaise koba. Eki nekegusii kere bo, naende minto tiga torende ekegusii eke ekiara ngoetani mokare mokari gokora bo, ebinto bigokorekana mwateba twarogirwe, ebinto bigokorekana mwateba, kumbe nekegusii motamanyeti Manya iga, embori y'amaikora is a necessity. Onye mosubati omino onyuomire ase gete, na mogaka oye bahati embe osirire, mbori eri goika monyerwe onye motagete ache, oboirio bogenderere. Embori eye igo yarenge ey'engencho mono. Igo tosike ekegusii minto mwanyagetinge tomanye na amang'ana aya nakorete ki? Naro, na twancha na totancha. Chimbori chinde nchiro, embori nere yare korokwa y'okogorora enyomba. Embori eye y'okogorora nigo yarenge gose na mbatiri. Embori y'okogorora nigo yare gosangwa ekero omogaka bw'omonto asirire, abakungu babere, oria omogaka oye achorwe achigosoa oyonde nyomba. Embori nere agwo yare korigwa Yare koretwa y'okogorora omochie. Nimaete nabagusii imontegererete, imoigwete eki ngokwana. Mbori echimatuko aya nchiyo mwaturutumbire chinyomba. Embori nero eh, embori yare korokwa ey'amasangi yarenge embe mono. Embori eye y'amasangi nekero Erio okoroo tomaete eria entang'ani ere obokima bwa kawaida, eyio ero momaintaineti, eyio ero moranyetige, eyobo eyokoroto, aria ekoriagwa nabang'ina boka, embori obokima obotang'ani. Embori nera yamasangi yare koruegwa nero, embori eye Igo yare ko igo yare gocha ekero mwaru mwarure rimuru, ekero mwarure rimuru, mo omomura amanyu na tari ichere, tari richere na chimengere mboronge chire, igo bono ekero achire, barangerwa nabagaka, ba barara mase ogoota, getirianda, embori egoree yarigigwa, egoree nyarunyo yabatamboka naende yabanyorera, yaani yabasinyorera iga aria. Ekero yabakorire igo those are blessings, eye nembori y'amasangi. Ekero yababwatanire igo togokorera nyangi eywo gosori, nyuoma eywo tokonyekorera gosori, embori eywo nero inche arengeo. Bake mbanyeinyoreti, bange mbanyeinyoreti. Mori koinyorana ekero mwakorire enyangi egento eki mobwenerete gokora, naki chinyuomo chikobutokera bwango. Ekiara eki ekero kiare kiare koba, nonya na omwana omoke ekero kwamoeirwe abwenerete okonyorera kwamanya komotiga, ogosinyorera. Ekero atakoreti bo, igo nokabwate ebibe biao, ekiara nekegusii Gekogamba bo, Ebi nebisio kwaigwa ebisio biokomenya na gotwara abanto, biokomenya na gotwara abanto. Igo minto mwanyagetinge, igo ngosorora abarandia, kimomanyete oborandia bokogenda neching'encho ne chimbu chiabanto. Naende randeria abanto boronge, abanto tokogenda emeyega yamabe Timanyeti gose namabibe tokoirwa gose namayianda. Timanyeti gose ntomanyete inki amabibe na amayianda. Ntonyarigereri naende ase chingako chinde chia mwanyagetenge. Igo tiga twebeke komanya eyamaikora, tomanye eyomosuto, tomanye amate, tomanye ebinto ebi minto mwanyagetenge ng'a erinde mbitosarania naende mbisarie egesaku. Ekero okonyora obonto obo bokoboke tobomanyete, igo okonyora na itorendete chingako chi'egesaku ki'omogusii. Naende korwa ase Enogo TV, igo tokonya goteema korenda chimbibe egesaku giaito getenene. Abagaka baria mwancheranire n'omoroberio oyo, gaki mbuya mono. Nase ogotomenta chisemi, mbuya mono. Mbuya mono mono. Tiga togenderere igo, naende togenderere korigereria Enogo TV ase okomanya gochia ime ay'egesaku giaito. Oyo nomwarimu obi nonyambane ngoteba ng'a mbuya mono.